Dingaka pengingat tuai, dingaka pengingat tuai, oh tu. Ya, kitai diatu betemu baru ba program Pengingat Tuai YouTube channel kitai ke sekali tu. Nyadi diatu aku nyau manggai ba tusun ti ketujuh belas. Kitai nyau mupuk belubah-lubah ke ujung agi. Baru tujuh belas tusun udah didinga kitai. Nyadi tusun enam belas nyin tadi kita udah ningaka Bujang Lembau tu bejaku enggau bini iya Senai dalam mimpi. Nyadi dalam mimpi nya dia iya berandau enggau bini iya Senai madah kediri ka mai anak iya dua iku nya bejalai. Laban iya ka meda ni ko gaya pemerani seruai nya naka ke diatu laban seruai benung berangkat bujang ka kira ka sigi nyau udah berani nya nama kitai nyu berangkat bujang nya alai apai seruai ka meda ni gaya empa seruai naka ke diatu tadi. Ari nya iya bejaku enggau bini iya Snai ko iya. Nyadi pegila aku deka ngambi anak tuai nya laban aku deka meda pemerani enggau empa seruai iya ngelaban munsuh. Nuan ngena ira ati dek laban aku bisi ngemataka seduai iya. Pia ku Bujang Lembau tu madahka bini iya senai dalam mimpi. Deh nya tadi iya madah tang ga taja pia ku iya nempun jaku nya tadi dah nuan enda madah ka seduai iya awak ka seduai iya enda ngadang ku ujan lemau madah nya alai dani pagi nya senai nadai madah nadai nusi mimpi ngagai anak iya dua iku nya tadi. Aaa kira maya jam nganchau jembi. Ni meh aja ngajau jembi ku orang nya berengkah nya uka tengah hari kira ke pukul sepuluh pukul sebelas ku nya dah lebuh maya panas nya udah panas terik. Dia di senai tu ngasuh seduai menyadi nya ngaban sebubu di umai sida iya din. Nyadi maya nya damu tu nadai di rumah. Iya udah nurun ngiga uwi kena iya ngelalin pagar babi. Ragai menyadi tuai senai tadi. Endang udah bebini jadi enggau Petunggal iya empu di Selimbau. Maga enda dapat mindah laban pak pisa ba selepak pah. Nadai utai kelawa kitai dong. Uji seduai meda ngabas bubu kitai dumai dia enda lama dah. Ngichak ke bisi bulik pama meh bisi kelawa kitai tengah hari tu legi. Ti bisi daun pasa. Utai bukai tau ga kusil seduai bai seduai nyo tengok nyawa tu. Pia ku senai madah ka seduai menyadi nya tadi. Nyelai seduai menyadi nya endang enda kala ningkah jeku indai seduai iya. Nyelai seduai apai lalu beradu lalu nyikap diri mega. Udah nya seduai apai lalu nurun. Jimat ka seduai lagi duang. Kana enda menjimat seruai. Ko indai seruai ka bejako. Nya alai dinga tadi nurun ma keno seruai menyadi nya ngejang ke rumah kilat dulu lalu ditangkan ka tegong. Seruai iya mai udok dua iko. Umas iya ka penyawa umai sida ari rumah engka ka bisi ka menua batang ruko, ko cherita. Nyadi taun maya nya enda udah tembu berangkut datai seduai menyadi ari umai seduai ap alu terus nuju tampun bubu ba sungai ari baruh langkau sida nya tadi. Datai dia meda bubu nya nyu ridang. Apu. Nama utai pangan ngachau bubu nya ka? pia ku Tegong tu nanya aku ila. Entah. Nadai kitai nemu. Keadaan enda bayak kini ngulih ikan tama dia laban enda dabas kitai kemari. Lama enda kitai enda ngabas nya pia ku saut ku ila. Nya alai meda baka nya tadi seduai iya lalu enda ngangkatka bubu nya laban enda angkatka pan sigi nadai mutai ulih dalam nya lalu bubu nya udah jai. Seduai menyadi iya lalu nguingka diri pulai ke langkau. Lebuh ke bejalai nengah jalai pendai nya tadi seduai iya lalu musil kantuk daun pasa enda berasai alai raga seduai iya pan lalu ka penua. Udah nya seduai aku lalu niki ke langkau. Langkau mai sida iya enda agi meruan laban kereban agi bisi dia memagang. Benung seduai iya belelak ngetu ba langkau nya tadi, dia seduai tu tekenyit nyepi langkau tu beguyap lalu berenyang. Seduai iya menyadi pan lalu sama pechit ke sekut. Lalu nya pai terabai enggau sangkuh ke da bai seruai iya. Sikar ga seruai menyadi laban endang sigi anak entu deh. Enda keretik seruai menyadi iya nganti orang ke tama. Ko runding seruai iya enti ukai entu sigi tentu munsuh utai nya. Pia nya tadi. Enda lama ti nya dia seruai ti peda ku orang siku ada da degi bediri ba tanjung. Peda tak bebulu nyu nyemayan. Ka baka gamal mensia ga. Aduh palai tu aka ti pasal tu. Antu nya antu. Ko Tegong nelai ke ila tu tadi. Anang takut tan ka meh. Mati enda mati pen ngelaban mentua pia ko kilat ga nyomot uhh Tegong tu tadi. Au di nya tadi lalu mansang ngagai mua pintu. Orang iya ga ditanju iya bediri dah tang semak mua pintu dia. Peda nya senat mua pintu alai deka nama ke diri. Benung orang nya kusil-kusil deka tama dia kila seduai terung kelalu sereta duang kechet ari seduai ke duduk sereta luman tak orang nya tadi. Tang bedau ruku seduai terengkah buri nya seduai endang sigi udah dekepit buri nya ngena jari ni siku ari sepiak siku ari sepiak nama penyadi nyu kusil kusil seduai iya nya dia tadi dia seduai iya menyadi ngin ari daya agi sama kekual dia orang nya pelalu ngengkah seduai iya Sida tiga pan lalu sama duduk ngelala aku seduai Don. Ku orang nya nanya seduai iya. Seduai nyadi sama enda nyau, enda memunyi. Enggai nyadi madah ngelala penggai nyadi, enda ngelala penggai nyadi. Lebuh enda kala meda, enda ngelala meh iya. Enda, ku seduai iya. Aroh ga ga seruai enda ngelala aku laban kitai enda kala begulai lama. Semina lebuh maya seruai agi min menya aku ke lama agi begulai enggau seduai. Tang udah nya aku enda kala ngundang seduai. Nyadi diatu laban seduai nya besai, nya alai umbas alai seduai ngelala aku. Pia ko ari nya tadi nya kita nemu neh nemu sapa orang tu no. Pia mega aku deka nguji ka pemberani seruai menyadi. Ko ari nya bejaku. Kilat seruai setuong sama enda memunyi enda engka reti. Iya sapa nuan tu dah madah kediri udah begulai enggau kenuai pia ko kilat Nanya iya. Anga iya meh badu enda anak. Aku tu mih apai seduai Bujang Lembau. Enggau lama tu aku enda ngasuh indai seduai madah ka aku ngagai seduai. Awak ke seduai, seduai empu, seduai menyadi empu ngiga apai seduai, sapa apai seduai. Nya alai kitai tiga diatu udah betemu. Menya lebuh aki seduai nya baru bekelala enggau aku ba langkau umai bansa tu. Beketu meh kenuai iya bekelala enggau pangan diri lebuh indai seduai nya baru benung ngandung sarat ke seduai. Ukai ne indai seduai maya deka dibunuh aki seduai meda iya ngandung nadai temu orang empu. Semadi lebuh iya nyau betemu enggau aku, nya baru iya nyau nemu reti. Pia ku Bujang Lembau tadi bejaku enggau anak iya dua iku nya. Nya alai inyu mayuh meh cherita sida tiga menyanak dia tadi. Nya baru kilat Seduai Tegong nyau nemu. Sapa apai seduai iya, lalu orang nya meh apai seduai ke bendar. Nyau ke lama-lama sida tiga menyanak ke berandau dia hari pen nyau beras nama nya enda berasai peda talu tengah hari. Kitai tiga entu merarau ditu dulu anak udah makai lagi baru kitai tiga bupuk. Pia ko apai seduai Uja Lemau bejako. Neh mepa kini kitai dapai kada anang ngiga indai enggau aki di rumah den agi meda kenuai laun pulai. Tentu sida iya irau begau tusah ati, pia ko Kilat bejako. Ei anang tusah seduai ke nya. Enda indai seduai enggau aki seduai irau deh. Laban aku udah madah ke indai seruai. Ku apai seruai iya nyaut. Udah nya tadi iya perlu mantaika tungkus bekal ari dalam basung iya. Peda ka chukup kena ngelauk dia. Asi pan agi angat. Baka ke baru disungkit ari periuk. Nya alai sida tiga menyana perlu makai. Udah padu makai tengah hari nya, dia Bujang Lembau lalu mantaika pengaruh Batu Rimbut enggau Batu Ratai dikena mandak ke jalai Lempung Tulan. Iya pan lalu ngunsutka ubat nya ba patung enggau betih anak iya dua iku nya tadi. Nya anak. Nyadi laban seduai udah ditibakka ubat tegar bejalai tu. Seduai berengkah ari diatu, nyentuk ke dudi ila tekar bejalai baka aku. Nya pengelaju ribut bepuput. Nya meh penegah seduai bejalai. Mun suah enda ti titih ka seduai, enti orang bukai bejalai sebulan enggai seduai tujuh hari aja. Enti enggai orang tujuh hari, seduai sehari aja. Ku Ujang Lemau madah kanak iya dua iku nya tadi. Udah nya, sida tiga iya menyanak pan lalu angkat ari langkau umai iya tadi mupuk bejalai nitih kapai seduai iya. Menua eni tuju kitai pai? ku seduai iya menyadi. Eh anang munyi seduai. Titih ka aku aja ari belakang. Kia ka aku mai titih ke iya, ku apai seduai iya. Jalai nama da tang bejalai meh seduai menyadi ngan tadi enda nemu tunga apat menua. Sepi seduai eta asai ke bedau entu nyingkang kaki nyau datai ke ba bukit sigi. Tulang enda nadai berasai lelak. Eta asai ke dikatung orang lebuh ke bejalai nya tadi. Jalai sida tiga palu manggai ba tuchung bukit sigi tinggi bukit nya. dasai ke seduai menyadi. Datai sida tiga dia muja lemau lalu bejaku enggau anak dia. Peda seduai anak. Nyi nyin menua ke berapun nyin. Ha? Uji perening kian seduai. Ko apai nyin menua ulu batang mekam. Ke jauh nyin. Jauh penepat. Nganti seduai nya besai agi, nya baru aku mai seduai git ke ila. Laban bisi utai dasuh aku ambi seduai din. Nyadi menua tunga ke kanan kitai nyin, nyin menua baru. Empai maioh mensia nguan. Bisi ke siku dua. Enti buan kenang nya laban. Nya pun nadai mensia ba tiap-tiap bengkang menua. Menua nya tau ditapat kuchuk ambu seduai ila laban nya meh menua ke manah alai kita Iban diau ngidup kediri sereta ngering kediri awakka kita mayuh tubuh betambah mayuh lebih ari ke diatu. Nyadi menua ke dipeda seduai betunga meh kitai tiga. nya menua laut mera Jawa dipangkang pengelima bedang berantai. Iya tau engkeramat, tau merau ngena tikui pandan lalu mega landik main sila mata. Aaa nya menua laut meh iya ko jaku kitai. Nya ku iya nunjuk ngagai anak iya. Tuma ke enda jauh ari tu dah nah. Nya menua Jengkang nya ke betuai ka Begaing. Begaing tu orang Kering sereta besai mega. Nyadi bansa orang nya nah sida iya enda sebaka enggau kita Iban nah. Sida iya idup makai anak diri empu. Ti maya bisi pengawa orang menua nya baka serai nugal maya sida bumai enda begawai tauka pengawa bukai dia serai nangkap anak sida empu nyadika gen selan. Baka kita Iban ke nguna babi. Kenya sida iya ngena anak sida empu. Nyadi bansa jengkang tu mangah dong. Sida enda nentu deka meda mensia bukai laban sida iya endang agi makai dagin mensia. Pia ke Ujar Lemau becherita ngagai anak iya dua iko nyentedi pansal nama nya pasal pendiau enggau pengidup orang ke bansa Jengkang. Nyadi bansa orang tu bala kaban asai ke bisi ku ninga sida iya madah agi bisi di sepiak nyin tang enda ganas baka kelia. laban sida iya nemu reti pengawa pemansang diatu. Lalu siku ari sida tu nya udah nyadi pemesai di sanggau dia. Udah nyadi tuai di panggau dia, ke dikumbai orang camat ka tauka. Bup ati maya nya. Nanti nya lama ko lama udah betemu enggau iya tu tadi tang pengawa iya besai kami ida bai iya makai ngagai rumah iya. Nya bansa jengkang nya ku sida iya. Nyadi lebuh sida iya nyebut iya bansa jengkang enda ga ku ira taku berati u nya baka kitai tu enggau pendiau sida iya deh. Tang sida iya ditu nyu bisi ampit aaa pelajar sida nyu tinggi nyu bisi pemandai nya alai nyu ninggal ka menua lama sida iya dalam utan dalam kampung din tadi. Nyau nadai agi nemu nyagi bepakai ke anak ti sida iya engka nadai pelawa aku. Au anang agi kitai nyebut nya anang ngedakut ke diri empu mai ke kitai tau rembus ngagai menua ri nyin tadi kitai nyau iri irau ati tang orang manah enggau kitai. Nah nya ko aku tu tadi lah. Iya. Nyadi bujang lemau tu Enggai nyadi enda madah ke nya ngagai anak iya laban maya nya suba orang tu enda sigi amat enggai meda bansa bukai. Ti sida meda bansa bukai sigi dibunuh dempa sida iya. Dalam jaku orang Kutih agi cannibalism orang di menua nya tadi. Nya meh tegong seduai kilat ke sama anang kereti ninga apai seduai iya tadi nyerita ke cherita pasal jengkang tadi. Uji utai tiga kiya nya. ngabas pengawa sida ba Gayeng. Kitai ka meda sida iya begawai. Pia ku Beja Lemau madah ka anak iya, Apo, berasai tu kitai enda tangkap lalu dibunuh sida legi dah. Ku seduai menyadi nya madah ka apai seduai iya, Enda. Anang seduai ira ati tu aku bisi ngerabun ngena kitai nengah menua nya. Nama ke nya mega tu neh bisi ba tu peregang bisu tu. Awak ke bisi dikena kitai mansa rumah orang. Pia ku Beja Lemau nyaut anak iya nya tadi. Ang Beja Lemau alu ngulih ke ubat dua macham nya tadi sereta alu runsut ke iya ba seruai menyadi nya. Udah nya sida tiga menyanak pan lalu mupuk. Nya alai bejalai ngejang ke bukit nya tadi enda berasai. Alai sida tiga pelu rembus ba tisi umai orang. Datai ba tisi umai tadi, dia sida tiga alu nimpai dandang umai ori nya. Peda bisi tiga pintu orang ke empu umai nya tadi laban bisi tiga iti langkau ba tiap-tiap umai nya tadi. Ari maya nya enda sigi udah lemai, sida tiga menyanak pan lalu nurun ngagai langkau siti iya ke bisi asap. Password ari langkau nya tadi. Nyin. Nya enda nyada ka bisi orang. Ken kitai nyin bisi orang ba langkau nya enda. Uji kitai tiga masang ken. Datai din kitai tiga madah kediri bemalam lalu minta orang meri kitai makai. Seduai enda bejaku lagi ila ka aku aja. Pia aku bujang lemau, bejaku enggau anak, madahka anak iya dua iku nya tadi. Seduai menyadi nya sama enda munyi, ka takut-takut. Tang apai seduai iya madah, enda ngasuh seduai takut. Engka nya enda lagi nya kini seduai takut. Udah nya sida iya perlu bejalai nurun ngagai langkau nya tadi. Datai ba langkau ri nya. Dia sida iya meda orang dua iku laki bini dalam langkau. Sida apan lalu niki enda nanya ka penyadi langkau tang dikhi aja. Datai dalam langkau lalu tama sereta lalu duduk. Orang ke empu langkau nya nyau ila lengap ngapa enda pansut ka jaku. Sida tiga pan sama enda memunyi. Benung kedua-dua nya tadi dia dikilat malik ti sidi ending. Iya alu tepeda ku utai tak ke kebut dalam sangkar enda jauh ari iya ke duduk nya. Terubah kumbai iya enda babi. Enda lama deh nya tadi sepi atu narit iku sirat iya. Iya pan lalu ngama utai iya supaya utai jari kitai mensia ti nya tadi. Jari ke narit iku sirat ti nya jari mensia. Nya baru pia nemu utai ti nya tadi dikurung orang dalam sangkar ngimbai iya nya ke duduk nya tadi endang tak mensia. Anak jengkang nya empu dipelaba ka sigi deka dibunuh pagi siti. Lebuh sitak iya ngelabuh lukang. Meda utai bekenyang tadi dia ada kilat lalu nginsitka penuduk sereta lalu ngandak semak ngagai apai iya. Iya lalu nerit jari apai iya sepiak belubur ubah. Ngasuh iya nama utai ke dalam sangkar inya tadi. Ari sigi nyudah malam bendar maya inya. Nyadi api kelasau ke dikena jengkang seruai bini tadi enda nentu terang juga sebuti ke ulih dikena sida iya betenggau bup da mua pangan diri lebuh ke berandau bejaku. Nyepi ke ila tu narit jari iya adik beja lembau pan lalu ngama sangkar ja. Baka ke tadi ja jari anak mit nya tadi pan lalu pansut nselit ari alam sangkar lalu narit jari beja lembau. Nya baru iya nya tadi sama bela nemu utai ke ida suah kilat gama iya nya tadi. Awak ka apai iya nemu pia ku iya. Tang dini ida apai enda nemu antu nya tah iya enggai enda madah ka apai iya ngena chara nya. Au. Nyadi jengkang seruai bini iya nya tadi mun tang enda meh munyi. Tang dia meh nya lengap mega lengap tadi baka ari pisu baka ari kago seruai iya selalu beperengah pangan diri. Enti bejaku enda ga bejaku danti berenah makai enda ga berenah makai peda kenu maioh salah jelu ba para seduai iya nyau betugong nyau betinggang jelu nya dia salai iya entah nama enda kini nya. Salai babi kini. Au salai rusa kini. Enda temu. Laban entei enda dipeda. Kebuah salai nya kai dipeda laban ari belakang daun api ke ba dapur nya laban api nya mesti idup dia. Nyau kepuas ke sama betunga enda bejaku dia ujar lembau lalu nelai kilat. Uji nuan tu mai chok lalu ngambi salai ke ba para nya ka kitai tiga. Nama orang tu lalu enda ibuh ka kitai nadai meri kitai makai enda nengah ka kitai. Pia ku iya nganu kilat tu tadi. Kilat lalu mekecek ngagai para serta lalu ngurung tun salai iya ke ulih ambi nya tadi. Meda baka nya dia japai tuai jengkang nya lalu angkat serta lalu narit sangkuh ngimbai iya ke duduk. Iya parlu enda ke chamai alu deka ngentum kilat ke benung kusil-kusil narit salai ba parak ne tadi ne. Meda utai baka nya, kena liat da ti tegong tu deh iya parlu angkat lalu narit enteran sangkuh ari belakang. Sangkuh nya parlu. Telengka, ari gari jengkang nya tadi. Dame tegong lalu dipatah kea kedua-dua. Enteran sagu alu dayuh nya tayuh pin. Bujang Lemau lalu ngambi tali temerang. Udah nya baru sida tiga menyanak sama beramat ke jengkang seduai bini nya tadi. Nyau buyat-buyat langkau mai deh alai sida tiga iya beramatka seduai melaki bini nya tadi lalu masong seduai melaki bini nya udah nya. Tang udah nya tadi ku jerita deh taja utai tok tang semua tang deh beman sida tiga iya udah nya nya alu deh pereka seorang jengkang laki bini nya tadi tanchang sida tiga ngagai tiang tengah nama deh nya kasah kasah nya kusil kusil deh nya tadi seduai laki bini nya udah tanchang orang ngagai tiang langkau nya tadi udah nya baru sida tiga alu meresa utai ka Nepanduk ba dapur peda kenu tak betih kitai mensia rana-rana. Nyadi salai ke ba para nya tadi salai mensia. Terubah ke umai sida iya salai rusa. Meda tak panjai ruas tulang. Nyau nemu nya mensia sida tiga pen enda nyadi makai utai nya tadi. Parai kitai nih. Tan munyi nyamai enda penisi kitai menti anoi. Bisi orang madah ka aku, bisi udah ampit uhh kala makai dagin bencia. Lebuh menua ke charut-charut mung nya dah kitai tu agi mit. Bisi bedau da sekeda maya nya. Ampit ko sida ko mai madah ka menua ngurang ke menusi nya ngagai aku. Isi kitai mensia tu. Lalu dengan tadi nyepulai lagi cerita ke baru ne. Hmm. Peda sudah anak. Dia tu baru sendai nemu utai ke padah ke aku ngagai sendai tadi. Orang tu enda agi makai dagin mensia. Baik ke nya bansa sida empu tau ke bansa bukai ke ulih bunuh sida iya. Tang sida iya ukai entu laban ne sigi mensia baka kita. Baka kita Iban nya meh. Semina utai dempa sida iya nyelai agi ari kita. Kekadang sida iya ngasu anak bansa diri bebunuh kediri kaban belayan suku juru enda peduli. Au. Nadai milih sapa-sapa. Asal nya ulih, ulih ka sida iya. Jadi kitai enda nemu sekali ka salai tu enggau iya ke depanduk nyen tadi nya nemu nya sebansa enggau iya ke selalu nempa sida iya tau ke nya salai mensia, salai jeru, salai rusak kinih. Tusah ka kitai. Laban. Kitai enda nemu salai nya. Anak serai empu kini. Mensia bukai kini aku ulih sida iya ngasu. Haa. Laban orang tu enda milih dah. Asal sigi daging, sigi dalam empa, sigi disalai sida iya udah nya. Nya meh kelawa sida iya baka kita ka makai salai rusa, salai babi nya meh iya. Pia ko ujar Lemau nyerita ngagai anak iya dua iko nya tadi. Ya, nyadi aaa sai sepe aku nya nyau ka datai ba adan ika tusun ti ka kali tu nya tusun ke tujuh belas tu dah. Nyadi ka pena aku ngelengka ka ditu dulu sebedau aku mindah ngagai tusun ke lapan belas udah tebau. Nyadi arap ka kita nya anang ingat.